Carys ydw i a dw i'n gweithio ym Mhrifysgol Abertawe. Heddi, rŷn ni'n wneud arbrofiad batri ceiniog. Mae batris ym mhobman, ffonau, gliniaduron a llawer o gynhyrchion trydanol eraill, hyd yn oed ceir neu adeiladau modern. Heddi, rydych chi'n mynd i ddysgu sut mae batris yn gweithio a wedyn creu un o'ch hunan gyda eitemau cyffredin. Mae batris yn storio egni cemegol i'w ryddhau pan fo angen rhoi newid yr egni cemegol i egni trydanol. I greu batri, mae angen ddau metal o botensialau wahanol. Yn ein batri ceiniog, bydd y zinc yn creu cathod, yr electrod positif, sy'n rhydoetho pan gaiff y batri ei ddefnyddio. Ar yr un pryd, bydd y copr yn creu anod, electrod negatif sydd yn ocsidio pan ddefnydd y batri. Rydym yn ei roi mewn hylif dargydol cyrydol, neu electrolyt, sy'n gysylltu'r dau electrod a medru caru'n trydanol i symud o'r cathod i'r anod. Yn ein batri ni, mae papur cegin wedi moedo mewn dŵr halennog yn creu'r electrolyt. Pan rydyn ni'n ei gysylltu, bydd electronau yn symud o'r anod copr i'r cathod sinc. Mae ïonau yn symud hefyd. Y rhai negatif yn symud i'r anod, copr, a'r rhai positif i'r cathod, sinc. Caiff y proses yma ei enwi dadwefru. Ar ôl dadwefru, mae'r batri yn fflat. Gall rhai batris cael eu ail-ddefnyddio, fel y rhai mewn ffonau neu ceir trydanol. Gall batris yma wrthdroi y broses o ddadwefru. Ond mae'n batri ni yn dda am un tro yn unig. Felly, mae amser adeiladu ein batri ceiniog. Byddwch chi angen, ceiniogau copr, wasieri sinc, golau LED, ffoil alwminiwm, papur cegin a dŵr halennog gyda o leiaf train o halen. Gwnewch yn siwr fod eich ceiniogau yn lân a heb rwd. neu na fydd y batri'n weithio'n dda. I ddechrau, rhowch un ceiniog copr ar eich ffoil. Wedyn, torrwch pishyn bach o bapur cegin, o seis llai na'r ceiniog, a rhowch e i mewn i'r dŵr halennog. Wedyn, rhowch ar ben y ceiniog copr. Sychwch unrhyw ddŵr ychwanegol, dyn ni ddim eisiau gormod o ddŵr ar y papur neu unrhyw ddŵr ar ochrau'r ceiniog. Nawr, rhowch washer zinc ar ben y papur. Dyma cell gyntaf y batri. Mae rhaid ail-wneud hwn i greu pump i deg cell. Rydym ni yn creu pump. Dechreuwch yr ail gell trwy roi ceiniog arall ar ben y washer sinc, cyn rhoi'r papur gwlyb a washer sinc arall i orffen yr ail gell. Nawr, gwnewch hyn eto i greu tair. Wedyn pedwar. Ac i orffen, pump. Nesaf, mae'n rhaid cymryd y golau LED a wahanu'r coesau. Rhowch un coes ar y ffoil ar waelod y batri a'r arall ar ben y wasiwr olaf. Mae'r LED yn llewyrchu wedi pweru gan ein batri ni. Plîs paid â becso os nad yw'r golau'n gwyllt gweithio'r tro cyntaf. Gyda bach o ymarfer bydd eich LED yn oleuo. Dyma rai enghraifft o fyfyrwyr sydd wedi llwyddo. Rŷn ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau sesiwn yma. Diolch i bawb am wylio a cymryd rhan.